Zuŋɔ asiba ŋɔ yɛn tuɣila tin yi bɔhindi shɛli n bɔri ni ti gbilisi tibili viɛnyɛliŋga ka kɔɛ shɛŋa din gari maa di wum ti Duuma Naawuni yɛligu daa bɔhi so kɔɛ ni wɔi alahara din bala la ŋuna di yaa maa daa yaɣaya man yɛli o Naawuni kuli ni chɛ ka di mali yaa yi sama shia yuli zuɣu amen ka sɔŋ ti ka ti tirisi tooni pahiri zani chaŋ di shɛŋa maa polo buɣa niŋ puhi ni zaaha zani kpɛŋŋɔ eh, lala dabisi maa sunsuuni maa a ni chɛ ka o dahili barika kpalim bɛ yi zuɣu Yisa Mashia yuli zuɣu ka chɛ ka yɛligu shɛŋa din zaaha yina maa ka di bi kpalim mɔri ni maa ka ni bela suhuri puuni n-tum ka Ŋuntiduma Naawuni yuli nyɛ jilima. Zaŋɔ ti yɛn tuɣimi n na ku tɔɣisiri ti Duuma Naawuni nambo zubu, o yiko mini o nambo zubu ni mali yiko ni mali kpɛm ni di tooi sɔŋ n-labisi binyɛr shɛŋa tiŋ kɔŋ na n-zaŋ ti ti. Zaŋɔ ti karimbu bela Ɛsta litaafi suuri dibayɔbu karimbu zaɣ yini hal ti paagi di bahigu. Ɛsta litaafi suuri ayɔbu kalinli zaɣ yini ti paagi di naabu. Din karinti duma Naawuni kundi ti nya. Esta litaafi. Esta sura ayobu. Kanli yin ti paai pia ni anahi. Di ni nya tin karingu ka di yɛli. Hmm. Dindali maa yuŋ naa nini daa galimi ka o yɛli ni bi zaŋmi niriba tuma yɛla tiibu ni bɛ yɛli kura litaafi shɛli ni la ka bi daa zaŋli na ka bɛ daa karim li hal ti paai luɣ shɛli din wuhi Bigitana mini Tɛrash ban daa nyɛ nayili namɔɣilinsi ayi ban guli Naa Zintua donɔya la ni daa lo nia ni bɛ sɔɣi ku Naa Ahasivuros. Ka Mɔdɛkai daa wum li ka zaŋ yɛli naa la, ka naa daa bɔhi. ka bo ka ti lee yɛn niŋ Mɔdɛkai din ni din ni tooi jilima, ka o naazɔnim bɛn be o sani yɛli n-yɛl o, Ti bi niŋ shɛli ti wu. Ka naa daa lan bɔhi ba, Ka ŋuni n-lee bi be zɔŋ ni? Di saha maa ka Haman mi daa kpɛna ti ʒe zɔŋ ni. O daa kamina ni o ti yɛli naa ka o bɔhi ka o boh noli ka o buɣi noli ka bi chɛ ka bi zaŋ bɔdi ka n ti yili garida shɛli o ni daa pun chɛ ka bi sa n zali la, ka n laanu. Ka naazɔnim maa daa yɛl o, Haman be kpe, o ʒe zɔŋ ni. Ka naa yɛli ba, Yɛlim o ni o kpɛm na, ka n lahi yɔb o. Ka Haman daa kpɛna, ka naa ti bɔh o, Ninvuɣ so beni ka m bɔri ni bɛ duh o? A leei tɛhiya ni bɛ bo ka n niŋ ti di lana? Ka Haman daa yɛl o suhu ni, Ŋun ka naa lee ŋun ka naa lee yɛn bɔri ni o duhi pam ka pa ni mani? Ka Haman daa yɛli naa, Chɛ ka bɛ zaŋ amaŋmaŋ nam kpar shɛŋa a ni pun ye mini amaŋmaŋ wɔr baro ni nam zupiligu ni nam zupiligu din ni zaŋ m-pili di lan na, ka a zaŋ kpariti maa mini wahu maa n-ti a kpambaliba ni yino n-chɛ ka o zaŋ li ti bɔhi nyin naa ni bɔri ni a ti ninvuɣ so jilima maa, ka a chɛ ka di lan m-ba wahu maa, ka bɛ zaŋ o n-doli tiŋ puuni solɔri, ka a kpambaliba maa be o tooni n-kuhiri yɛra. Nyamiya naa ni niŋ o ni yu ni o duhi ninvuɣ so shɛm ka ni pia. Di saha ka naa daa yɛli Haman, Tɔ! Zaŋmi kpariti maa mini wahu maa yomyom n-chaŋ ti niŋ Mɔdɛkai ŋun nyɛ Yɛhudia nir ka ʒe n nayili dunoli ni la lala. Niŋ ŋɔ a ni kuli wuhi shɛm maa zaa ka di chɛ ka shɛli pooi ka ni pin yi ni. Ka Haman daa zaŋ kpariti maa mini wahu maa chaŋ ti zaŋ kpariti maa yɛli Mɔdekai, ka chɛ ka o ba wahu maa. Ka ŋun Haman gari tooni n-zaŋ o doli n-zaŋ o doli tiŋ puuni so lɔri, ka kuhiri yɛra, Nyamiya Naa ni niŋ o ni yu ni o wuhi ni o duhi ninvuɣ so shɛm. Dimbɔŋɔ nyaaŋa ka Mɔdekai daa lan labi nti ʒe nayili samban dunoli maa ni yaha. Ka Haman mi daa zaŋ bini pili o zuɣu n tabili o nina n ŋmaligili kuli yɔmyɔm ni suhugarigu n ti yɛli o paɣa zɛrɛshi mini o zonim la zaa din kam niŋ o di saha ka yɛdanim sorry di saha ka yɛndanim la mini o paɣa zɛrɛshi yɛlo a mini mɔdekai so ŋun kpa tab ŋɔ ni nyɛ yahudia nirila zuɣu o piliga la luhibu maa, a kul ku tooi nyaŋ o, amaa ŋuni n-naɣ ni n nyaŋ a. Aleluya. Amin. Tɔɣisi ti ti Duuma Naawuni saha ŋɔ ni o kahigi ma o yɛligu gbinni ni nyɛ shɛli wuhi a zuŋɔ asiba ŋɔ. O ni bɔri ni a deei shɛli o sani zuŋɔ asiba ŋɔ, o di chɛ ka di yaɣi a zuɣu. tɔɣisim ti ti Duuma Naawuni, na ti tamla naai na karigi na ti be anaba tiŋli, dim ti alizama zuŋɔ asiba ŋɔ, ka a mi ti yi sama shia yuli zuɣu. Chɛ ka a nambo zɔbo shee na a niriba zuɣu saha ŋɔ yi sama shia yuli zuɣu. Kudurɔ naa ŋun galisi ti be anaba tiŋli, M ba Naawuni, ka ya ni di yi pa nyini ka ŋuni, chɛ ka a yɛligu yina ni yi ko, chɛ ka a yɛligu yina m mali gbinni, chɛ ka a yɛligu sɔŋ ti, n vo ti miri nyin ti Duuma Naawuni, ka di chɛ ka jilima ni paɣiba labina nyin ti Duuma Naawuni sani zuŋɔ asiba ŋɔ. Taali, taali. taali ti ba so ŋun galisi tɔɣisi ti ti zuŋɔ asiba ŋɔ ti Duuma Yisa Mashia yuli zuɣu. Amen. Din tooi ʒini. Zuŋɔ asiba ŋɔ m bi mi na ti tamla naa ni bɔri ni o di so alizama. Amaa ti ni karim ti Duuma Naawuni kundi luɣ shɛli polo maa, a yɛn baŋ di gbunni viɛnyɛŋ shee ka a lab nyaaŋa. Suuri yini, kundi yɛli ti na naa ŋɔ paɣa ni daa n bi tooi jilima shɛm ka di zuɣu saɣi ni o yihi o nam ni ni o lan pa napaɣa yaha ka na ti tamla naa kundi yɛli ti lala ni daa niŋ ŋɔ zuɣu daa chɛmi ka soli ti ni o bo so ka o zani o zaani a yi karim tuduma naawuni kundi a nyɛ ka o sulinsi maa daa nyɛla din bara dama o daa di mini di tobu ka n fa tinsi tingbaliŋ ka di zaaha bɛ o sulinsi a yi karinti duma naawuni kundi di yɛn ni hali di gari kɔgu ni pishi ni ata ti duma naawuni kundi yɛliti ŋoli ŋɔ ni daa niŋ ŋɔ lala saha ŋɔ ka mɔdikai mini ɛsta daa bɛ dabtim puuni dama o ni daa ŋmɛ tɔbu ka n nyɛŋ ba maa Yahudia nim shab daa nyɛla ninvuɣu shab ban pahi o ni gbahi shab n niŋ daba ka kundi yɛli ti ni ka Ɛsa daa bɛ bi ni pii shab pahi ni bi mali mali ba ka naa lihi ka piigi ŋun yɛn jɛndi nyɛ napaɣa maa so ŋun yɛn zani o paɣa yihi maa zaa Ŋun ni yɛli ti ni ka mɔri ka a daa kpam o jaandi ka yɛl o, Miri ka a pa ti yɛl a ni nyɛ so, miri ka a pa ti yɛl a ni yi luɣ shɛli polo na, dama a yi yɛl li, di ni tooi niŋ ka di jani n jɛnda. Kundia ni Ɛsta daa wum o ni yɛli shɛm maa, ka saɣi ti o. Ka a kana suura ayi puuni ka na ti tamla naa kun ni yɛli ti ni bin daa niŋ ka niŋ shɛli kam zaa ɛsɛ daa nyɛ nambo zuɣu ninvuɣu shɛba ban daa bɛ tuma maa tooni ka bi wuhi ka niŋ binyɛri shɛŋa din yɛn chɛ ka o yina n bɛ tooni kun ni yɛli ni ŋun daa shiri nyɛ naa maa ni daa pii so ni ŋun yɛn zani paɣa so o ni yihi maa zaa ni suura ata puuni ka a nya ka ti Duuma Naawuni kundi yɛli ti Heman ni daa nya ninvuɣ so ŋun je Mɔdikai yɛlli. Ka di mi daa bi yɛli shɛli pahila, o daa nyɛla kpamli, naa daa tu o kpamli, ka naa daa tu o kpamli maa, ka o bɔri ni sokam zaha n-luri o susuura. Kundiya ni Mɔdikai kɔŋko n-daa nyɛ ninvuɣ so ŋun zaɣisi ni o yi kanna ŋun ku kurum pali nti o ti damdi o tiŋa. Hallelujah. ka a ti sina tooni ka kundi yɛli ti ni lala zuɣu ka o kana ti yɛli naa naa ninvuɣu shɛba bɛ a sulinsi ŋɔ puuni ninvuɣu biɛri n nyɛba a yi wum tima din tu ni shɛli niŋ bɔŋɔ dama bɛ yɛn bɛ ti bɛ yɛn bɛ a sulinsi ŋɔ puuni bɛ nyɛla ban ni chɛ ka biɛhigu saɣam ninvuɣu gbaliŋ sunsuuni di zooyaa zalimi zaligu n wuhi ni lala niriba ŋɔ zaa bi sori lan be o nyɛvuli ni haleluya din ni nya ka o lo ka kana ka naa sabi ka dihi o nuu n wuhi ni o saɣaya di ka yiɣisibu sura anahi puuni lahabali ŋɔ ni kana ka mɔdikaya kundi yɛliti ni ka mɔdikaya ni daa wumli ni ka o darigi chɛhi o nɛma ka niŋ tampilim buɣi o maŋa ka n yɛ binchɛra ni n chaŋ na hali ti paagi nayili dundoli maa ni o mi kali puuni suhusaɣingu niriba kpɛri a bi zaŋdi suhusaɣingu kpɛri nayili o ni daa ni to- o daa naan tooi zaŋ luɣu shɛli polo mali ŋɔ. Ni di nyɛ na nayili bihi maa kpɛn ti yɛli Ɛsta, oi, a dɔɣirila n nyɛ ti nyɛ o hali shɛli ni. Ka o bo nɛma ni o zaŋ ti to, o yɛli ni o ka nɛma yɛtɔɣa n-nyɛ li. Amaa n nyɛ binshɛli din niŋ ka m bɔri ni a baŋ ni bɛ yɛn ku Yɛhudianima n pa shɛli nyin ka bi yɛn daŋ ku ka naan yi ti paai ti nima dama nyin bɛ na yili di zuɣu a yi bi niŋ shɛli pumpɔŋɔ nyin baŋ mi ni so bin zali bin karan shɛli ŋɔ saha biɛla sunsuuni yahudia niraba la yɛn biɛni kundi yɛli ni ka ɛsta n yɛli Tɔri ŋuna n yɛli shɛm ŋɔ wumya. Labima n ti n yɛli Yɛhudianim maa ni bɛ lom noli daba ata, man gba zaa ni chɛ ka m mini m bihi bɛn be n sani ŋɔ, n tuntumdiba bɛn be n sani ŋɔ, ka ti gba zaa lo noli, ka n kpe naa sani. Dama zaligu puuni dii pa naa m-bɔla. A yi nya a ni kpe o zɔntuu puuni na ka o bi bɔla. ka mi bi wuɣi o jaangbee n zaŋ wuhi ni o taa soli na kana ni naa maa yi niŋ lala n yɛn kpɛmi n yi kpi di ka taali haleluya din ka a nayin kana suura anu puuni suura anu yɛliti ni Heman ni daa nya ka naa ni yɛli shɛli maa niŋ naa saɣa ti o maa ka o suhu maai amaa ni bin yinga daa na bahi bɛni n nyɛ muɣisigu zaŋ ti o karimiya suura anu hali ni pia ni yini ti paagi di tarigi maa ka ti wum Heman ni daa yɛli ni daa di alizan shɛli pɔi ka ti na yɛn karim suuri yɔbu maa Ɛsta Ɛsta suura anu hali ni pia yini Ka ŋun Heman daa nyu bara, o daazichi mini o ni mali bidibisi shɛm zuɣu bi sani. O daa lan nyu bara zaŋ chaŋ naa ni duh o n-zaŋ o zali zaase shɛli la ni la mini o ni nyɛ ninvuɣ titali gari o taba ban nyɛ naa tuu tuma zuɣulaannim gba la zuɣu. Heman daa yɛli, Heman daa lan yɛli. ka din gari lala nyɛla n kɔŋko n-nyɛ ni paɣa Ɛsta ni boli so pahi ŋun naa zuɣu ni ti kana nti di bindira ka nyu binnyura. Hal o lan boli ti ni ti sa labina biɛɣu ni yaha. Amaa dimbɔŋɔnim zaaha na kul bi bahi n-tiɣi n nini. Ka di daliri nyɛla N ni daa na kuli nyɛri Mɔdɛkai ŋun nyɛ Yɛhudianim nir la ka o ʒiini nayili dunoli ni la pia ni anahi. Ka Heman paɣa Zɛrɛshi mini o zonim daa yɛl o, Chɛ ka bɛ sa gari dari, chɛ ka bɛ sa kabi, chɛ ka bɛ sa gari, chɛ ka bɛ sa gara ka di du nyɛ mita pisinaayi. Biɛɣu ni asiba ka Asa yɛli naa ka o chɛ ka bɛ zaŋ Mɔdɛkai yi yili ni, ka n suhu paligi ka m mini naa Asa chaŋ ti n di ka nyu. Amin. A ti doli karimu maa bee? Dama di ni yɛn sɔŋ ti ka ti baŋ suura ayɔbu ni diri alizani shɛli maa. ni yɛliya shɛli na ti paai kpɛ ŋɔ heman ni daa n nya binyɛri shɛŋa ŋɔ zaaha suura anu maa yɛli ti mi pɔi ka suura anu ŋɔ naa yɛn paagi ɛsta mini o niriba la ni lo noli la ka o kpɛ naa sani ka naa naa bahi o noli ka yɛli ɛsta bum bo ka a lee kuli bɔra hali di yi nyɛla n nam ŋɔ pirigili n ni zaŋli zaŋ ti a haleluya ka ɛsta yɛli naa naa ni bɔri shɛli maa ni yɛla li amaa bin yi ŋɔ ka na bɔra zuŋɔ yuŋɔ zuŋɔ zaawu yuŋɔ n bɔri ni n mina ni heman ni ti laɣam na n ti di ka nyu ka bi laɣam na n ti di ka nyu ka o yɛli ɛsta n bɔri naa yɛli ma binshɛli a ni kuli bɔri maa ka di chɛ ka n niŋli ta hal di ʒiya ni n nam ŋɔ pirigili n ni zaŋli zaŋ ta ka o yɛli naa n bɔri ni biɛɣuni o ni di niŋ shɛli la heman zuɣu ka o di na niŋ ŋɔ amaa biɛɣuni ŋuna ni o bɔri ni o mini naa mini heman o san niŋla bi maŋmaŋ di ka nyu Ba bi na di Heman din la naan tin karim kan la numa ka Heman kuli ka ni ka nyuri bara mani n nyɛ naan n nyɛ ni mali binyɛri shɛŋa n nyɛ naa ni yuma shɛm n nyɛ naa ni tima kpambili pahi shɛm hali tingbani ŋɔ puuni zaa n kɔŋko ka na paɣa Ɛsta ka o nini tiɣi ka o boli na ka mini naa ti ʒini di bindirigu ka lee yɛli, Amaa bin yinga ŋɔya ŋɔ zaa puuni, bin yinga n-na nyɛ muɣisigu zaŋ ti ma. Dama Hɛman ni na, eh, Mɔdikaya ni na be o nyɛvuli ni maa, muɣisigu zaɣ titali n-nyɛ li zaŋ ti ma. M bɔri ni n yɛl a zuŋɔ yuŋ ŋɔ, ka dala a bi mi ni so beni ka a nyɛvuli beni bo, a ni na be nyɛvuli ni ŋɔ, a ni, o ni na lihiri n na ka nyari a ŋɔ, ka o suhu bi maagi. Amaa bin yinga m-beni. mɔdikai ŋun dee daa mali nyɛvuli ŋɔ a gba zaa ni tooi mali nyɛvuli haleluya mɔdikai ŋun dee daa bi kpi ka beni ŋɔ a gba zaa ni tooi beni dalili din zuɣu na ti tamla naa ŋun be ŋɔ ya bin shɛŋa zaaha n mini ya ni kɔŋ o mali shili ni o labisili n zaŋ ti ti amaa di kpanila n mini a sani a mali shili ni a zani too a mali shili ni a lihirila o kɔŋ ko ka pani binshɛli dama din ka mɔdikai mini ɛsira niŋ bɛ daa yuya bi ka so amaa bi mali naawuni bi ka shɛli amaa bi mali naawuni so ŋun zabiri n tiri ninvuɣu shɛba bin ka yaa bin ka yaa ŋun de yɛli ni ka heeman yɛli mɔrikaa ŋun de yɛn na bɛ nyɛvili nu ni nyɛ shɛŋa maa zaa di ka buchi kundi yɛliya ni ka ninvuɣu shɛba ban nyɛ o zonima n ti pahi o paɣa ka bi yɛli ti ŋuna ka ŋɔ mi nyɛ dini a ni tooi niŋ shɛli mo naawun bɛ suŋ asibash sa chɛm na yili ti yɛli na na pahim ma noli ka n chɛ ka bi zaŋ mɔdikaya bi yilo bi zaŋ o yili gari shɛŋa bin yɛn n sa ŋɔ zuɣu haleluya sura ayɔbu ti ni kari maa ka di yɛli ti ni Naa ni deegi Ɛsta lahabali la ni di ni dali yuŋ ka o kɔŋ gom. Hallelujah. O yi mɔŋ ŋɔ di bi nanda ka o lɛbigi ŋɔ polo di bi nanda ni ka o ti yiɣisi ka yɛli zaŋmiya niriba ni tumdi tuma ka bi sabiri di lahabaya niŋdi shɛli la zaŋmiya lala buku maa n zaŋ ti ma na aleluya zuŋɔ dabisili ŋɔ n bɔri ni yɛla ni n na ti tamla naa ŋun bɛ ŋɔ o mali o mali a ni tumdi binshaɣu kam zaaha la o mali di laasabu niraba ni tooi bi yɛli so ni tooi bi nyɛli yaa maa ŋun maani laasabu ŋun nyɛri binshɛli kam zaaha maa o maani di laasabu di bɛ o laasabu buku maa puuni so nyɛli bee so bi nyɛli o nyɛla ŋun nyɛli o mini malila dabisi shɛli ka mali saha shɛli o ni yɛn yɛli n nini tiɣi a ni tum tuun shɛli n tima maa haleluya ku niya ni bin daa zaŋ lala buku ŋɔ na n ti ti naa ni ka o yuun na n ti paagi luɣu shɛli polo niraba na moɣali saa yi ni daa lo niya n gbaai gbaai mu di shee ka bi di naa nyɛfuli mɔdikai n daa nyɛ ŋun ʒiya ka wum bin diri lala alizama ŋɔ ni ka o daa sɔɣi n chɛ ka lahibali chaŋ ti paai naa woi niriba ayi be nayili ŋɔ n nyɛ bin lo binshɛli n nyɛ bin gbaai gbaari shɛli shɛli mi ka ni yiɣisirili naɣila yi niŋla shɛli ka o ŋmaligi bɔhi tumtumdiba maa ka ka nirili n bo ka ti daa lee niŋ mɔdikaya ŋun daa tum tuma ŋɔ nyaaŋa bimbo pimbo ka di daa lee to ka bi yɛli naa binshaɣu o daa bi nya di nyɛ zuŋɔ di ni nani n pa shɛli bin zu a nyaangi pahi gba di ni nani bin zaŋ turi tali maa na amaa ka naa maa yɛli di nyɛ lala din ŋuna shee ka binshɛli niŋ haleluya zuŋɔ dabisili ŋɔ n yira mi ni so ni kɔŋ gom ka di nyɛla a zuɣu so ni kɔŋ gbihibu ka di nyɛla a zuɣu so ni so ni ʒini o tuma ni ka bi baŋ o ni yɛn niŋ shɛli ka di nyɛla a zuɣu ka lala bin lala niri maa kɔŋ gomma o ni yɛli ti di saha biɛɣu neem maa hei man pini daŋ yibina ni o ti niŋ wula ni o ti suhu noli ŋun pun chɛ ka bi sa binyɛra o gulla noli ni naa bahi noli ka o zaŋ mɔri kaaya n yili O ni bɔhi ni ka bi yɛn ni shɛli bi niŋ ŋɔ. Ŋun yɛn lihi ya zuŋ ni ka nya nyaa ŋun lee bɛni. Bɛ ni lihi ŋun kanna ni o ti yɛli ni bahim ma noli ka zaŋ mɔri kaai yili la. Ŋuni m-bɛni ni bi boli ma. Hallelujah. Naawuni kundi nyaɣisa. Hallelujah. Naawuni tuntumsa di nyaɣisa ka mali alahiziba. Kundi yɛli ti ni ka o kpɛna ka naa yɛli, M mali m bɔri ni n niŋ la so nirilim. yɛlima a tiha puuni bɔ ni bɔ ka n yɛn niŋ ka di shiri kuli saɣi naa ni wuhi zaɣala nirilim shɛli ŋɔ nirilim maŋli zaa n bala maa aleluya yɛli ŋun ʒi baɣa na ti tamla naa mali shili ni o niŋ a nirilim din kpalim nyɛla a mali shili ni a deegi nirilim maa haleluya ni ka ka heman naan yuli a ka yɛl o tiha ni ka so n lan bɛ luɣu shɛli polo ka naa yɛn niŋ nirilim diipa n mani so n lan bɛ tingbani ŋɔ ni yaɣa shɛli polo n ni nyɛ nirilim diipa la mani naa din tu naa niŋdi lan maa shɛm bɔŋɔ aman maŋ ni na mini kuli yɛ kpari viɛli shɛŋa zaŋlina ka bi ti zaŋ yɛlo a ni na mini piri namda viɛli shɛla zaŋlina ka bi ti zaŋ piro din gari zaaya a ni bari wahi sola chɛ ka bi zaŋ o ʒili o zuɣu ka chɛ ka so bɛ tooni ka moona naa ni duhi so la n bɔŋɔ naa ni yɛli ni so ni so nyɛm jilima la ŋuni n bɔŋɔ haleluya yi di wumdi karimba maa kundi yɛliya ni o ni yɛli lala ti naa ka naa yɛli a ni kuli karim shɛŋa sɔŋ ma maa bɔmmɔri ka a yɛ shee n niŋ o lala zaŋ ti ma haleluya naawuni ŋɔ yɛla bi nyaɣasi yaɣi so ŋun di yɛ binchɛra n kuhurila ŋun di bi mi o yɛn niŋ shɛli ka yɛra oi ka daa la goli goli sunsuuni ma mini n zuliya ŋɔ zaa ti so bila yɛn biɛni ŋun ka naa naa ŋun ka bi karim jilima naa ni ti noo niŋ jilima ŋun ka bi karim suŋ shɛm maa haleluya la naawuni naawuni so n mina ni jɛm ni ŋɔ ya ŋun n kpuɣiri so ŋun kuli pa shɛli so ni bi mi so so hali ŋun yuli na ʒin boli ŋuni n kpuɣiri o so ni bi mi o luɣu shɛli polo n zaŋ o ti zali luɣu shɛli polo so ni ku tooi yɛli di bi ka bɔɣa gba mi bɔri kpɛ so ku tooi bɔhili dama ŋun zaŋ o zali nimaani maa a ku tooi bɔhiri bɔhibu haleluya di pa ŋuna ka ŋuni bɔhi ŋun ʒini ba a mi o niŋ a niŋ o naani bɛ Dama ti naani niŋbu ni lala Naawuni ŋɔ din yɛn chɛ ka Mɔdikaya ni daa nyɛ shɛŋa ŋɔ ka di tooi niŋ ti biɛhigu puuni. Kundi yɛliya, Man yi karili n-yuuni o, to, dini naa ni yɛli shɛm ŋɔ, a kpɛrila tiŋa, a yɛlimi ni naa a kuli yɛli ŋɔ maa ka n puuni kuli niŋ ma ŋɔ di zuɣu a ni bola so. Dama bini maa di timsi di bari yaɣi ninvuɣu so a ni yɛli ni o yɛla muɣusa ka naa yɛli naa yim ti niŋ o jin ka mɔrikaya bi zaŋ bi zaŋ kpariti yɛlo ka o du n ʒini wahu zuɣu ka heman ŋun di boro kubila ka ŋuni n gbubi ŋuni n gbubi wahu ka moona

Ni Duuma Yisa ŋun ne ni biɛri ŋɔ o ku chɛ ka ti vi o kuluwa maa bɛ ni Hallelujah. Zuŋɔ dabisili ŋɔ suhira mi. N bi mi an yuuni nala Naawuni ŋɔ shɛm. N bi mi a ni bɛ o shɛm. N bi mi a ni chɛ ka kɔr shɛŋa ka di yɔhi ma. N bi mi a ni chɛ ka jɛlinsi shɛŋa yɔhi ma ka a yuli ni shee ka a doli li. N suhiri a mi zuŋɔ dabisili ŋɔ, o bɔri ni a mali zani o sani. O bɔri ni a ŋmaligi kana o sani, ka yuunila o kɔŋko. Din tooi niŋ ka a lihi tooni ka bi nyara. Din tooi niŋ ka a lihi tooni ka bi baŋ a ni a biɛɣuni ni saya m-be a ni saya niŋ shɛm. Amaa ŋun ŋun lo a alikauli maa, o na ʒin yi o daali kauli nyaaŋa. Nyima hal o yɛliya ni ti ni deei yi ku ʒe yim, ŋun kuli nyɛla ŋun kuli ni ʒe yim dabisili kam zaa. Heman ni daa giligili n-ti Naawuni ni ka Mɔrikaya ŋun kuli yiŋa ni jɔŋ tɔbu, ka ŋun zaŋ bini pili o zuɣu ni suhugarigu m-paai yiŋa ni ka bandi kuli yɛl o, Oi! din je nti naa niŋ mɔri kaaya shɛm ŋɔ la, wula ka bɛ yɛl o? Amin ninvuɣ so ŋun tuhiri tɔbu ŋɔ, yɛl li nya a maa. Haleluya! A ni zaŋ so lɛb a dim ŋɔ, yɛl li ka a nya maa. Yɛl li ka a nya maa. Hal din ku piligi suŋɔ ŋɔ, to a lu a lu piligu n vɔbisi na maa. A mi yiri wumdi karibu maa bee? Ni Yɛhudia ninvuɣ so a ni chaŋ ti tuhiri maa, yɛlli ka a bɔn ti amaŋ ma. Din tu ni di nyɛ shɛm ti ŋun kam niŋ ti Duuma Yisa Masia yɛda m-bala ŋɔ. Ti bi yɛli ni jɛlinsi kani, ti bi yɛli ni tuhibu ku beni, ku kana. Amaa a ni ʒe so yim maa, a ni ʒe n-ti so maa, ŋun ni yɛn yiɣisi tuhi ti a, ka, ka a dini n-nyɛ li, ka a tɔbu n-nyɛ li, o tɔbu n-nyɛ li. Dini n-chɛ ka a karim Yub litaafi ni ka ti Duuma Naawuni yɛli Musa, Yɛlim niriba maa ni bɛ chɛ ma tɔbu maa pa yi dini, Di nyɛla man zali la Kudura Naa ŋun be ŋɔ maŋmaŋ tɔbu. Kundi yɛliya, Bɛ ni daa di o lala alizama ŋɔ n-neei biɛɣu maa shee ka o na bahi chaŋ Dikanyula ni. Dikanyula ni ka naa bɔhi na paɣa Ɛsta, Zuŋɔ m bɔri ni a yɛli ma, bɔ n-lee kuli nyɛ din muɣisi a maa? Hal di yi zala n nam ŋɔ pirigili n ni zaŋ li ti a. ka o yɛli naa ka o so n lo ni shee ka o bahi n mini n zuliya zaaha yoli ni goli so ŋun bɛ puuni ŋo di bi simdi ti ni lan bɛ nyɛvuli ni ni ka naa vaa yiɣisi ni so yiɣisili ka yɛli ninvuɣu bo laasabu n lee bala je polo niri n lee ti tiha tiha ŋo ti tabo o yɛli naa ŋuni n ʒiya tooni Heman tɛha m-mali o ni yɛli ni ka o vuhi ka yirigi kparigu n na chaŋ kpaŋ ŋɔ bee garichɛbili beni ŋun ŋmaligiri mi labiri na ka nya Heman ni gba tiŋ napaɣa naba ni dam n suɣi ŋɔ tima ni o yɛli ni o dam o suɣi ŋɔ tima ka naai yɛli hali o yɛn bilila napaɣa gba a di bi lan tu ni o bɛ nyɛvuli ni o ni ti shɛli ni bi zaŋ mɔri kaaya yili la ka bi yɛli na na hali gba o tila bin o tila binyɛra ni bi zaŋ mɔri kaaya so ansa kuli chɛ ka bi bi zaŋ gili la ni bi zaŋ o yili di zuɣu ŋun yɛn zaŋ o yini ti yili nyɛla binyɛra zuŋɔ dabisili ŋɔ n suhurami ka yɛna Dama n bi mi binshɛli an daa mali binshɛli din daa nyɛ a dini binshɛli din nyɛ din faagi a nuuni naawuni so ŋun bɛ ŋɔ mali shili ni o labisili na n ti zaŋ ti a di kpa talahi ni mini a mali dihi tabili ni o biɛni ka tumda ni o biɛni ka zabiri ninvuɣu shɛba ban yuro ninvuɣu shɛba ban saɣiti o ninvuɣu shɛba ban zaŋ o lɛbi bi duuma ni bi tiligira o biɛni ka tuhiri n tiriba kundi yɛli ti ni naanira niŋ shɛm eh, na paɣa Esther yɛli di bi naai ŋun daa chɛ ka a sabi shɛli la di na ʒɛmi di mi bi yiɣisira lala dabisili maa mi na bi paai a yi saɣa ti ma di ŋuna nyin labi sabi shɛli din ŋmɛri o ni daa sabi shɛli maa nangbani kpeeni n ŋmɛrili luhura ka di wuhi ni yahudia nim mali soli ni bi bɛ nyɛvuli ni ka na daa yɛli mɔdikaya sabinli ka zaŋ n nintu n zaŋ n zaŋ lɛbi dalini n dihi di zuɣu di ni yɛn ʒɛya ka tum tum halleluya zuŋɔ dabisili ŋɔ bina diba shɛm ka n bɔri ni mi na yihi lala lahibali ŋɔ puuni din daŋ tooni na ti tamla naa saha o saha n nyɛ saha suŋ yɛli ŋun ʒi baɣa naawuni saha o malila o saha n mina ti ni tooi bɔri binshɛli ti ni tooi yuli shɛli soli ka di ŋmanila di ti yuli la soli n ka di yuugi ti yaɣi ka di ŋmanila di kɔŋla kandi na n suura mi zuŋɔ dabisili ŋɔ ka yɛra ni naawuni mali shili ni o chɛ ka so kɔŋ gom a zuɣu saha maa ni na bi paai maa zuɣu saha maa yi paai o ni chɛ ka so kɔŋ gom a zuɣu saha maa yi paagi o ni chɛ ka so o di bi gɔri kpari n ŋɔna amaa a zuɣu ka o gɔŋkpana kpɛ ŋɔ o saha maa yi paagi o ni chɛ ka ninvuɣu so an na ʒin chirigi biɛhigu puuni ka o zaŋ ana n ti chirigi lala niri maa dama ŋun ka o mali shili ni o zuɣu yɛn yuo soli zaŋ taa ka binshɛli an guhi je binshɛli an bori soli an biɛhiri naba n biɛhi ti je maa ka di pa lɛm a dini ka di pa kpɛ a nuu naawuni ŋun bɛ ŋɔ o saha ni nyɛ saha so labirimi teeri ti yom bɔbi viɛla amaa yom din be na ti tam la naa yo puuni dini nyɛ din viɛli gari binshɛɣu kam sa nachin pola ni paɣasara yi wumda yom bɔbu di viɛla dama yom din be na ti tam la naa yo puuni mini o saha ni dini nyɛ din nyɛ din viɛla niriba pam kɔŋ bi suhi biɛɣu ni ka di bi yila shɛli pahila o bola yɔ niriba pam kɔŋ bi daabiligu yɛligibu ka di bi yila shɛli pahila wula o bola yɔ niriba pam kɔŋ zaashee shɛŋa paabu ka di bi yila shɛli pahila o bola yɔm din dina ti ni o maagi o ni din dina ti ni o guhira o zaɣisiya ka gariti duma naawuni tooni n suhirami zuŋɔ dabisili ŋɔ ka yɛra ni naawuni saha n nyɛ saha su saha daa paaya ni Mɔdekaya nyɛ duhibu teemiya ni o ni daa tum tuun shɛli maa ka di chira ayi ni daa bala ka di chira ata ni daa bala hali gba ka di yuu ni daa bala maa ka so daa bi niŋ shɛli zaŋ kpa di polo amaa dabisili saha ni daa paagi naawuni daa chɛ ka naa kɔŋ gom ka dalili din so ka o daa chɛ ka o kɔŋ gom maa mɔdekaya jilima nyɛbu zuɣu ka o daa chɛ ka o kɔŋ gom n suhura mi zuŋɔ dabisili ŋɔ ka yɛra naawuni saha dini nyɛ saha suŋ o mi o niriba yɛla o na ʒini tam bi yɛli n tooi niŋ ka di ŋmanila hali daŋ ni so bila maa ni asaawara di zaŋli muɣisi a maŋa vihi maa maŋa nyin dee mi naa bi tum taali shɛli nyin dee mi naa bi chirim shɛli di zaŋli muɣisi a maŋa dali di zuɣu naawuni ŋun bɛ ŋɔ nyɛla ŋun ni kaaga saha dede ninvuɣu shɛba ban yɛli naa pa so maa biɛɣuni bi san bɔash ninvuɣu shɛba ban yɛli naa yɛla bi nɛnini maa biɛɣuni bi san kara kara annaba na bi san biɛhi annaba na yaa maa din kpa talahi naa niŋ nyɛla bɛ na ti tamla naa yo puuni kpalim bɛ o ni bɔri shɛli maa ni saha maa dede bin bɔash hallelujah tuma ka a tum ka di ŋmanila so bi teegi di yɛla a niŋla daŋ a daŋ nirilim hali ka bi ti nyaa jɛrigu jɛrigu a tumla a a a mini ban laɣim be a tumba mi nirilim hali ka bi ti tɛhi ni nyin nyin tɛha maa bi tumda n suhiri a mi zuŋɔ dabisili ŋɔ ka yɛra ni naawuni ŋun bɛ ŋɔ bi tamdi n mi nya ni tum tuun shɛli yɛla he does not forget about your service ayi din chɛ ka kundi yɛli ti n daam Kɔrinti sabu suri pianaanu kanli pihiyɔbu ayi ka ni n mi nya ni ti tuɣimi n tum tuma na ti tamla naa tuma ni nyɛ shɛli dali din zuɣu dama saha dɛde o ni niŋ ti nirilim saha dɛde o ni ti ti di laara ni nyɛ shɛli a ni tumdi shɛli ka so bi nyɛli maa a ni tumdi shɛli ka so bi kaanli kpɛhiri jina puuni maa yɛ o mali shili o mini o maandi laasabu o bi tamdi di yɛla Di niŋ tooni yɛli ni wula Naawuni saha o malila o saha saha dɛdɛ o ni kaala din pahi ayi tuuni kam mini yɛn ni tumda tuunsuŋ kam zaa ti nyɛ dahama ni ti tum tuuni kam ti nyɛ dahama ni ti tum zaŋ chɛŋ Naawuni nam ŋɔ polo yɛ di tahi ni so ni bi yɛn naa kpaŋ a maŋa so ni bi paɣa maa din naam maa Naawuni ŋun bɛ ŋɔ nyɛli hali di mɔri ni so nya ŋun tu ni o nyɛli maa ŋun nyɛ o mini n kaaga saha dɛde din pahi ata a wun ŋun bɛ ŋɔ ya ŋuni ŋuni n kpuɣiri niri fi hmm? n lɛbigili zaŋ pili ka jilima kpam n pa saa zuɣu n yɛlimiya ya din pahiri ata n mini a ya din nyɛ ti fi din nyɛ ti chɔɣinsi yoo yɛn kpuɣili mi ŋɔ n lɛbigili zaŋ pili ka jilima n puhi paya jilima ka sokam yɛn nya ka fi ka chɔɣinsi ka gbariginsi n suhiri a mi zuŋɔ dabisi ŋɔ ka yɛra din daa nyɛ mɔdikaya mini o zuliya zaaha chɔɣinsi mini bɛ gbariginsim la ni ti tamla naa daa lɛbigili n zaŋ pili saha dɛde di o ni na niŋ shɛm a biɛhigu ni m-bala maa di zuɣu kpalim be o ni saɣi ti o din bahindi nyaaŋa Naawuni ŋun be ŋɔ adamnim ni lo binshɛli zaŋ jɛnda yɛn ŋuni n-kpuɣiri li di zaɣ biɛri maa zaaha ka o lɛbigi di nin viɛla n zaŋ kpaai polo haleluya bini lola nia ni nyɛ bin yɛn niŋ shɛm ni n kuli naagi a zaa yɛ ka o lɛbigili di nin viɛla polo n zaŋ kpaai na haleluya ti naawuni maa ni nyɛ so n bala o ni tumdi shɛm n bala maa amaa bin yinga biɛni ka di kpa talahi ni n tiɛ ti dini n nyɛ dini ti naawuni ŋɔ o bi tamna o niriba yɛli ban nyɛ o niriba bɛ zuɣu ka o zabira ban nyɛ o su shɛba ban ka o tumdi tira n ba mi asa pa chɛchi chɛndi yɛtɔɣa ka ti tɔɣisiri maa amaa doli n tab tali ni ti duuma yi sama shee n suhira mi zuŋɔ dabisili ŋɔ ka labiri bɔhira ami a mali doli n tab tali ni ti duuma yi sama shee din saɣi din shiri wuhi ni di simi ni o zab a zuɣu Ami o yi kaani o niriba anu bɛni din yɛn chɛ ka anu pahi ninvuɣ shɛb zuɣu din simdi ni o zam. A yi ka o niriba maa ni, anu yi ka o niriba maa ni, a yuli yi bi sab pahi o niriba maa zuɣu, o yi kana ni o ti zabiti ninvuɣ shɛb ban nyɛ o niriba, anu ku be di ni. Zuŋɔ dabisili ŋɔ suhirila mi di bi doli a ni niŋ yuma shɛm chɛchi puuni. Bɔhigu maa nyɛla, a mi doli n-tab tali shɛli beni a mini o sunsuuni bɛ? Doli n-tab tali beni. Di yi kani, di guhira. Dali din chɛ ka di bi simdi ni a guhira. Daliri maa m-bɔŋɔ, Yulimiya Heman, o chaŋla di ka nyu, ka bi lan kuli yiŋa. A mi a ni yiri maa, a ni lan lab a ʒi. ka li shɛli din chɛ ka di kpa tala ni mi nya saha shɛli kam zaa ti bɔri ni ti bɛ na ti tam la naa sani m-bala maa dama a ni yiri maa a bi mi a ni labina bee a ku labina a ni kpɛri luɣ shɛli polo maa a mi ti ni lan nya bee ti ku lan nya so ku tooi tɔɣisi din chɛ ka di kpa tala naa ni wula naa kpaŋ amaŋa di bɔra din to ka bo di bɔra din kpɛm ka bo ka a kpalim bɛ o sulinsi puuni ka a kpalim bɛ o lihibu puuni ka a kpalim bɛ o nuuni o yurilim galisiya ka o nirilim galisi di bi doya n pun chaŋ paai shɛli nyindee ni ŋmaligi labina o sani o mi mali shili ni o deega nyindee ni saɣa to o mi mali shili ni o tum tuma a biɛhigu puuni ban nyɛ o niriba ban ka o zabiri tira ban nyɛ o niriba ban ka o tuhiri tira ban nyɛ o niriba ban ka o tumdi nirilim tuma di zuɣu n suhiri a mi zuŋɔ dabisili ŋɔ ka bɔhira a mi o yi kaani o niriba a nuu bɛ bi ni bɛ A mi o kaani ninvuɣu shɛba ban nyɛ o dini anuu bɛ di ni bɛ anuu yi kabi ni n suuri a mi zuŋɔ dabisili ŋɔ ka yɛn kpaŋ maa maŋ ka a kali anuu pahi ninvuɣu shɛba ban nyɛ o niriba ni dama dini n nyɛ din yɛn yooi soli zaŋ ti a o yi sa kana ti tuhiri o niriba zuɣu anuu ni bɛni o yi sa kana ti zabiri o niriba zuɣu anuu ni bɛni o yi sa yɛn tum o niriba nirilim tuma ka anuu ni bɛni o yi sa yɛn tum o niriba zaɣ viɛlli ka anuu ni bɛni pa chɛchi chɛndi amaa doli n tab tali ni ti duba naawuni n suhura mi di kpa talahi pam din nyɛ binshɛli din simdi ni miya zaŋ ti nini kpa diisa paama ka din paagi heman sam shɛm amii ni neegi n nina na ti tabila ni a tooni la bɔhigu maa kpa talahi ni mini a bɔhi ti maŋa dabisili kam zaa a bɔ ni a tɔɣisi ti ti duma naawuni saha Mam bi mi binshɛŋa din niŋ a biɛhigu puuni. M mi mi binshɛŋa din niŋ ni zuŋɔ dabisi ŋɔ. Amaa bin yiŋga ka m mi, ti Naawuni ŋɔ malila o saha ni nya shɛm. Bin yiŋga ka m mi, ti Naawuni ŋɔ, o nyɛla Naawuni so ŋun lɛbigiri vi ka di lɛbi chilima. Ti Naawuni ŋɔ, o nyɛla naawuni so ŋun lɛbigiri niri dimnim ni lo nia shɛŋa n lɛbigirili pinda ka zaŋdi alibarika mini jilima n tuhiri o soli o nyɛla naawuni so ŋun bi tamdi n mina ni tum tuun shɛŋa o yuli zuɣu a bɔri ni a tɔɣisi tooi zuŋɔ dabisi ka yuli ni o zoma nam bɔɣu ka chɛ ka binchɛli ka nyɛm din tooi niŋ ka a bi mi a dimnim ni lo nia shɛŋa zaŋ kpaakulu amaa a bɔri ni a yuli a ni daa tum ti mɔdikaya shɛm tum ti man gba zaa a bɔri naa yɛli ŋun ti duma naawuni an daa chɛ ka naa kɔŋ gom mɔdikaya nim zuɣu shɛm chɛ ka so gba zaa kɔŋ gom n mini n mali bi zuɣu yɛli n ti duma naawuni ni o tum taa zuŋɔ dabisili ŋɔ yisama shɛyo zuɣu piligi tɔɣisi ti ti duma naawuni yɛli mo ni asu zaa tɔɣisim ti o ni asu zaa yɛli mo ni o nyɛla naawuni so ŋun bɛ ka tumda o nyɛla naawuni so ŋun tumdi tiri o niriba ni o tum taa yisama shɛyo zuɣu

Abɔri ni a tɔɣisi ti ti Duuma Naawuni. Di ni nani a nya a biɛhigu puuni ka binshɛli beni di ni nyɛ din ʒe a mini ti Duuma Naawuni doli n-tabitali soli eh, doli doli n-tabitali eh, sunsuuni n-gur a soli ka di bi nanda. Abɔri ni a yɛl a zaɣa labisili niŋ ti Duuma Naawuni nuu ni zuɣu labisi ŋɔ ka yɛl ni o ti a yiko ni o ti a kpiɔŋ ka a chaŋ yaɣa di zuɣu ka a no n-taali ka a du n-tam di zuɣu ka a kula mali yiko shɛli a biɛhi puuni tɔɣisi ti ti Duuma Naawuni saha.